Gel şu giden şu jarsa adam perehod alan owa giden adam perehod alan nirde şolar? Halkyň sesi media habar telegram kanalymyzda belleýşimiz ýaly, Russiýanyň Stawropol şäherinde okaýan türkmenistanly talyplaryň wakasy şeýle ýagdaýda orta çykypdy. Wideoda görnüşi ýaly, iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň altynjy martynda türkmenistanly talyplaryň üstüne Russiýanyň hukuk goraýjy işgärleri hüjüm etdiler. Bu wakanyň başy okuwdan çykarylan Demirgazyk Kawkaz federal uniwersitetinde okaýan türkmen talyplaryna degişli resminamalary yzyna gaýtarylyp berilmändigi, we talyplaryň arza-şikaýatlary diňlenilmändigi sebäpli başlapdy. Wakanyň dowamynda bolsa, türkmen talyp gyzynyň rus polisiýasy tarapyndan urlandan soň, bu gyzy goramaga milt eden talyp ýigitleri polisiýa işgärleri tarapyndan zor bilen ellerini gaňyrlyp, ýerli polisiýa bölümine alyp gidilipdi. Türkmenistanly talyplar Stawropol ülkesiniň adam hukuklary boýunça wekilini Nikolaý Lisinskiýe diskriminasiýa, mejbury okuwdan çykarmalar, pasportlarynyň zor bilen ellerinden alynmagy we bikanun administratiw tussag edilmeleri barada arza bilen ýüz tutdular. Arzada talyplaryň Kursk we Belgorod sebitlerindäki ýokary okuw jaýlaryna geçmäge mejbur edilmekçi bolunýandygy bellenilýär. Şol bir wagtda bolsa, olar saýlan ýokary okuw jaýlaryna geçmek üçin zerur resminamalary almakdan bikanun görnüşde mahrum edilip, dokumentleri ellerinden alnyp, zor bilen umumy ýaşaýyş jaýyndan çykaryljakdyklary bilen haýbat atylandygyny aýdýarlar. Mundan başga-da, talyplaryň aýtmagyna görä, polisiýa olaryň hukuklaryny bozýan gödek hereketleri amala aşyrypdyrlar. Ýedinji martda bolsa talyplar uniwersitet binasynyň daşyna ýygnanyp, hukuklaryny talap etdiler. Talyplaryň protest aksiýasy uniwersitet işgärleriniň çagyran güýç ulanyjy organlary tarapyndan dargadyldy. Azyndan ýedi adam tussag edildi. Sekizinji martda bolsa, olaryň umumy ýaşaýyş jaýlaryna reýd geçirildi. Habar berlişine görä, Demirgazyk-Kawkaz federal uniwersitetinde harby temada gürrüňdeşlikler we tanyşdyryş çäreleri giňden geçirilipdir. Russiýanyň Ukrainadaky basybaljylykly urşuna höweslendirmek çäresimi? Näme sebäpden türkmenistanly talyplary ölüm-ýitimli söweş hereketleriniň dowam edýän sebitleri bolan Kursk we Belgoroda göçürilmäge synanyşylýar? Talyplaryň wakasy bu tanyşdyryş çäreleri bilen baglanyşykly bolup bilermi, henize çenli belli däl. On üçünji martda bolsa Türkmenistanyň Russiýadaky konsuly Gadam Ilamanow uniwersitetde türkmenistanly studentler bilen duşuşdy. Uniwersitetiň metbugat bölüminiň habaryna görä, okuw şertleri, mesele çözgütleri we indiki ädiljek ädimler hakynda gürrüňdeşlik geçirildi diýilýär. Ýöne Gadam Ilamanowyň geçiren wagyz çäresiniň doly mazmuny köpçülik bilen paýlaşylmady. Uniwersitetiň ýolbaşçylaryna goşa dyrnak içinde watandaşlarymyza goldaw berenligi üçin minnetdarlygyny bildiren konsulyň goşa dyrnak içindäki aladasyndan soň türkmenistanly talyplaryň uniwersitete tölän pullary gaýtarylyp berilmän, üstesine wizalar hem ýatyrylypdyr. Türkmenistanyň watandaşlarynyň hak-hukuklaryny, howpsuzlygyny goramak gönden-gön borjy bolan Türkmenistan tarapy öz ýurtdaşlaryna eýe durmaklykda başarnyksyz we islegsiz hereketlerini dowam edýändiklerini ýene bir gezek subut etdi.